İç kimse areketimden şaşmasın dep. Telefon da sadece ve. Baqmalar üç, kamera motor, başlayıq. Meraba eyilerim. Soñki vaqıtları Instagram ağı, yani onıñ qırımtatar qısmı, Edip Emir ile til adlı dersleri aqqında ilânlarnen tolu edi. Moyi dostlarım, sovsem skoro, Edip Emir, tri video uroka, qısmet olsa kelecekte, skora. Biz de öyle özüne çekici teklifinden ayran olıp, şu derslerini qaçırıp olamadıq. Berilgen malümatınıñ qıymetlerine keçeyik. Alıp barıcımız büyük usta olğanı birden duyula. Nutuq hataları iç yoq. O da mizah tolu, yani şaqalarnen tolu. Muzakere etilgen mevzular qolaylıqnen açıqlanalar ve halqımız arasında çoq rast kelgen hataları açıq-aydın añlatılalar. Ayrıca üçünci Söz birikmeleri adlı dersiñiz içün teşekkürler. Ondan evel men Qırımnıñ avası, Qırım avasından neden farqlanalar iç te bilmez edim. Yalevka içine kirsetilgen nemleri Amma da zevqlılar. Müellifniñ doqsanıncı seneleri ve bu asırnıñ başında çıqarılğan videolarğa avesligi birden körüne. Öz adımdan dizaynerni maqtamağa isteyim. Seçken yazma üslübi Animatsiyası mükemmel. Zemaneviy, sanki dersiñ içtimaiy ağlardan alınğan urufat. Sızma şekilleriñ yımşaq areketi, sayılğan renklerniñ terkibi tolusınen zevqlandırdı. Öyle. Bundan maqtanacaq bölügimiz yekünlene. Endi tenqit aşattırayıq. Şahsiy bir şey degil, sadece iş. Birinci tevsiyemiz latin i arifinen bağlı. Bütün kurslarıñız devamında bu arif noqtasız keçe. Efendilerim, öyle olmaz, bu til ögretken levhadır.

lar ve ler mevzuları açıqlağanda ocamız onıñ istisnalar bar olğanını qayd etmedi. Ne içün, bilmeyim. Ve, meselâ, q, k, p arifleri türlengende ğ, g, b ariflerine çevirgenini añlatqanda şu qanun. Tek eki ve ekiden çoq ecadan ibaret sözlerine kelişkeni aytmay. Üçünciden, misaller. Yahşı, nümüneler. Qayda? Londrada. Londradamı? Londrada. Londradamı? E, Londrada! Cümleniñ soñunda. Bazı nümüneler, taqımım fikirince, Çoq sözlü ve uzunlar. Qayd etilgen afiksi ise ta cümleniñ soñunda tura. Bu da ögrenmek içün qıyındır. Onen beraber, vörstka boyunca bir fikirim bar, belki de, daa añlayışlı olsun dep Bütün misal olaraq keçken cümleler tübünde rus tilinde, bütün levha rus tilinde keçedi, tercimeni bermek mümkün ve misal kösterilgen soñ onı tafsilâtlı talil etmek mümkündir. Öyle. Meselâ, filmniñ qaramanları biñ kere Londrada, Londrada, Londrada deyler. Amma taqmımnıñ ocaları bu Londrada ne eken iç te añlamadılar. Öyle ola, adamlar. Onıñ içün kene de tekrarlayım, cümlelerniñ tibinde, Tercimi beriñ. Biz añlayıq, açıq aydın, bu nedir, bu mavı afiks ne añlata bile ve tercime içinde de şu afiksni qayd etmek kerektir. Ya, meselâ, biz grutmız. Misali, o qadar vaqıt adamlar laf etip bereler, amma tek misalniñ soñunda grud, mıs ve mıs affiksi qayd etile. Yahşı da dizayner onı balabanlaştırdı, men bunı alğışlayım, amma tercime yoq olğanına qarşım. Biz, grud, mıs. Ve soñki sualimiz, bu dersler kim içün yapılğan acayba? Til iç bilmegenleri bağışlañız, amma ketirgen misallerni ve şaqalarıñıznı añlamazlar. Til bilgenleri aksine şu leyhadan yañı bilgi alırmı acayba? Bu da şübeli. Belki de, tilini laqırdı şekilde bilgenler kerçekten de derslerimizden faydalanır. Amma aynı zaman dersler ne içün rus tilinde alıp barıla? Sualim doğru. Olar tilini bileler ve olarğa rus tiline er şeyni tarif etmek kereksiz, mence. Biraz şu auditoriya meseleni teren tüşünmek kerek, öyle. Neticesi, dersler meraqlı, oşlı, zemaneviy, añlayışlı, grammatik tarafından doğrudan-doğru, amma. Tek bir isim affiksleri mevzusını açıqlay. Teklifimiz öyle, audio, audio, audiatoriya, audit, auditoriya, auditoriyanı Ta til aslı bilmegenler qadar çoqlaştırmaq içün, kötermek içün bazı deñişmelerni, tüzetmelerni kirsetmek mümkün. Ve, elbette, nutuq negizleri aqqında daa çoq-çoq dersler çıqarmaq mümkün. Em, mence, kerektir, öyle. Eylerim, kene de tekrarlayım, Yüreçik, Çançıq, layk basmağa unutmañız, tefsirde sizden çoq beklenile. Bu videolar tek adamlarnı eglendirmek, qırımtatarçılıqnı toplamaq em rağbetleştirmek çıqarılalar. Canıñız ağırtmasın.